नमस्कार सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशाला में अहाँ सभक स्वागत अछि आइ संयुक्ताक्षरक प्रकरण में टवर्ग में ट ठ के संयुक्ताक्षरक अभ्यास करब तऽ देखियौ स्क्रीन पर किछु संयुक्ताक्षर देल गेल अछि ट ट ट र ट य ट ठ ठ आओर ठ य ठीक दहिना कात किछु शब्द सब सेहो देल गेल छै तऽ आउ विस्तारसँ चर्चा करैत छी देखियौ ट आ ट के संयुक्ताक्षर के लेल दूटा रूप बताओल गेल अछि पहिल रूप पर चर्चा करै छी पहिने तऽ ओहिके लेल अपने सब जेना मिथिलाक्षरमे ट जे लिखै छी से एहि आकृति एहि तरीकासँ मिथिलाक्षरमे ट लिखै छियै अब इएह देखियौ जहन ट आ ट के संयुक्ताक्षर हेतै तऽ केना लिखेतै ई एना कऽ ट बनेलहुँ ई ट पूरा बना लिअ आ नीचाँमे ई ट वाला हिस्सा जे छै से तकर ई आकृति एना कऽ जोड़ि दियौ तऽ ई भऽ गेलै ट आ ट के संयुक्ताक्षर ठीक एकर एगो वैकल्पिक रूप छै तऽ ओहिमे ट के हिस्सा इएह हेतै पहिल ट के ओहिना बना लिअ ट आओर नीचाँमे जे जोड़बै से ई आकृति नहि जोड़िकऽ पूरा ट लिखैके छै तऽ ई दहिनावला हिस्सा सबसँ नीचाँवला हिस्साके एना कऽ इएहमे ट जोड़ू आ फेर वएह आकृतिवला जे छै ट वला से एना कऽ जोड़ि दियौ। ई भऽ गेलै ट आ ट के संयुक्ताक्षर अपना सबके पहिल रूपके फॉलो करैके अछि आगाँ आउ ट आ र तऽ र के लेल हम कहने रही जे एकटा विशेष आकृति लगै छै कोनो भी अक्षरमे र के संयुक्त करैके लेल तऽ ट बना लिअ आ ई आकृति एना कऽ जोड़ि दियौ तऽ ई भऽ गेलै ट आ र के संयुक्ताक्षर ठीक एक बेर पुनः देख लै छियै जे एनाके ई ट बना लेलहुँ आ नीचाँमे ई आकृति जे छै से एनाके बीचसँ जोड़ि देलियै तऽ ई भऽ गेलै ट आ र के संयुक्ताक्षर अब आउ जे आगाँ देखै छियै ट आ य तऽ ट आ य के लेल सेहो हम अहाँके कहने रही जे य के लेल जे छै से एकटा विशेष आकृति लगै छै कोनो भी अक्षरमे जहन य संयुक्त हेतै तऽ तऽ देखियौ ओहिके लेल ई एनाके पहिने ट बना लिअ आ एहिमे ई आकृति जे छै से एना कऽ जोड़ि दियौ तऽ ई भऽ गेलै ट आ य के संयुक्त अक्षर ठीक आब आउ जे ठ आ ठ के संयुक्ताक्षर केना हेतै ठ आ ठ के संयुक्ताक्षर बहुत आसान छै ठ बनाउ आ ओहिमे नीचाँमे ई वाला आकृति जोड़े जेना देखियो च आ च के संयुक्ताक्षर बनबै छलियै तऽ च बनबै छलियै आ च के एकटा हिस्सा गोल वाला ओ जे छै से कनिक जोड़ि दै छलियै एहिमे तहिना ठ आओर ठ मे सेहो छै जे ठ बनाउ आ ठ के वाला हिस्सा नीचा मे जे छै से एना कऽ जोड़ि दियौ य के लेल कहबे केलहुँ जे ई एकटा विशेष आकृति लगै छै तऽ ठ आ य के ई संयुक्ताक्षर भेल तऽ ठ ठ आ ठ य के संयुक्ताक्षर देखलहुँ एकरा जे छै से एक बेर पुनः देख ले जी जे ठ आ ठ के संयुक्ताक्षर केना हेतै एतऽ ध्यान राखब जे हम जे अहाँके बता रहल छी ओ मूल छविसँ उन्नीस बीसके अन्तर भऽ रहल हैत किएक तऽ हम हाथसँ लिख रहल छियै आ ताहि दुआरे ओ भऽ सकै छै कनिक अन्तर मूल छविसँ अहाँ सबके मूल छविके अनुसरण करबाक अइ आब देखियौ ठ आ य ई आकृति जोड़ि देलियै ठ आ य भऽ गेलै ठीक तऽ एहि तरीकासँ जे छै से एक बेर पुनः देख लै छियै जेनाकि ठ आ य के तऽ देखियौ ई एना कऽ बनेलहुँ आ य वाला आकृति एना कऽ जोड़ि देलियै ई भऽ गेलै ठ आ य के संयुक्ताक्षर तऽ एक एकटा अक्षर पर अपने सब बारीकीसँ चर्चा केलहुँ जेना ठ ठ ठ य ठ ट य ट र ट ट के संयुक्ताक्षर एहि पर आधारित दहिना उम, साइड में किछु शब्द सब छै एकरो एक एकटा शब्द के अभ्यास कम से कम पाँच बेर करब संयुक्ताक्षर के अभ्यास पाँच से दस बेर जरूर लिखे के प्रयास करब जेना जेना अहाँ सब लिखबै तऽ बहुत किछु स्पष्ट होइत जायत और एक एकटा संयुक्ताक्षर के बढ़िया से अभ्यास करू किएक तऽ कनिक क्लिष्टता छै आओर कनिक बेसिक अगर एकर व्यावहारिक चीज बुझि जेबै तऽ अहाँके समझमे आयत देखियौ च च के संयुक्ताक्षर ट ट के संयुक्ताक्षर ठ ठ के संयुक्ताक्षर एहि सभमे मतलब कनिक ने कनिक जे छै से एकरूपता छै आ ओ जे छै से अहाँ जेना जेना संयुक्ताक्षरके अभ्यासमे आगाँ बढ़बै ओ क्लियर होइत जायत मोन लगा कऽ अभ्यास करू जय मिथिला